Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз! Бүген без Чирмешәннең Мешбикә мәчетендә кунакта һәм минем әңгәмәдәшем Хәбир Хәзрәтханов. Әссәламүгаләйкүм, Хәбир хәзрәт! Вәгаләйкүм әссәлам вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ! Хәбир хәзрәт, барлык мөселманнар өчен дә изге Рамазан ае бара һәм бүгенге сөйләшүебез дә шул хакта. Ураза тоту инде ул ашамыйча торудан гына гыйбарәт түгел, аның тагын нинди әһәмиятләре бар?
Хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем, чынбарлыкта дагын ураза ул бик әһәмиятле һәм бик мөбәрәк гамәл-гыйбадәт булып тора безгә мөселманнар өчен һәм шушы шәриф Рамазан аенда без үзебезнең тәнебезне, үзебезнең җаныбызны пакъларга ашыгабыз. Әүвәлдән инде ул ризык ашамлыктан тыелу булса, Икенчесе ул безнең күңелне начар уйлардан, начар фикерләрдән, төрле кирәкмәгән мәсьәләләр белән башны тулыландырмау хакында бара инде. Һәм шуңа тагын без, мөселманнар, шушы шәриф Рамазан аен булдыра алган кадәр күбрәк Ашамлык эчүдән генә тыю түгел, үзебезнең күңелебезне начар уйлардан тыеп, үзебезнең телебезне начар сүзләрдән тыеп, үзебезнең кулларыбызны бозык гамәлләрдән ерак булдырып уздырырга ашыгабыз. Шуңа тагын аның гыйбарәте чынбарлыкта да бик зур. Һәм, Аллага шөкер, шушы Рамазан аенда, билгеле булганча, Теге меңенче диннән ерак булган кешеләр дә гел кинәт динлән, динләнеп китәләр. Әлхәмдүлилләһи шөкер, әзрәк кенә булса дагын гөнаһаларын туктаталар, әзрәк кенә булса дагын үзләренең телләрен тыя башлыйлар. Теге гел сүгенеп җөргән кешеләр бит инде, үзегез беләсез. Һәм шуңа да, әлхәмдүлилләһи шөкер, Рамазан ае ул китапта язылган бит, нур буларак һәрбер авылга, һәрбер җирлеккә килеп төшә, ди. Шуңа тагын без дә бу нурны сизәбез. Шуңа да ул бик тәген, әһәмиятле вакыт булып тора безгә.
Һәм кемнәргә ураза тоту киңәш ителми, шуны да искә төшереп китик әле. Әйе, чынбарлыкта дагын ураза, гамәл гыйбадәте, ул бөтен кешегә дә тиешле түгел. Изге Коръән Кәримдә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә боера, уразаны тотырга сау-сәламәт, көче-хәле булган, мөмкинчелеге булган кешегә. Әмма инде син чирләп торасың икән, төрле авыруларың бар икән, ул вакытта руза тоту синең өстеңдә зур йөкләмә түгел. Әгәр син хәзер чирләп торасың икән, бераз соңрак кыш көне тота аласың калган көннәреңне. Әгәр синең чирең бик катгый авыр чир икән, ул вакытта инде син, гомумән, уразаны тотмыйсың. Чөнки Изге Китап Коръән Кәримдә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтеп китә безгә, Үзегезне үзегез дим белән җафалап үтерә күрмәгез, ди. Һәм әгәр синең тәнең уразаны түзә алмый икән, син бу йөкләмәне үз өстеңә йөкләмисең. Ләкин уразаны тота алмасаң, аның фарызы синең өстеңнән төшми. Һәм син шушы фарызны үтим дип, кешеләрне ашатырга тиешсең. Шуңа тагын Рамазан аенда кем ураза тота алмаса, алар кешеләрне ашаталар. Шулай ук инде чирләү генә түгел, әле кеше зур юлга, зур сәфәргә чыга икән, ул гадәттәгечә инде 80 километрдан күбрәк булса, ул вакытта шулай ук уразаны үз ихтыярың белән тотасың. Теләсәң, булдыра аласың рузаны, теләмәсәң, башка көннәрен тотып бетерә аласың. Ләкин инде ул зур юлга чыгу һәм ураза тотмау элеккеге чорларда булган, кайчан кешеләр инде Көн дәверендә атка утырып, дөягә атланып яисә җәяү йөргәннәр. Ә бүген без, машина белән Чирмешәннән Казанга дагын барып, кире кайтып, бер дә алмый-талмый уразабызны тота алабыз. Шуңа дагын, кеше бүген үзе карый, үзе фикерли, тотамы ул уразаны юлда, тотмыймы. Һәм монда бернинди диндә катгый тыю юк, үзе кеше сайлыйчак. Һәм инде авыру кешеләргә дә кереп киткәч тен үзеннән үзе тагын бер сорау килеп туды. Менә күңеле белән бары бер кешенең бит инде ураза тотасы килә. Һәм гипертониклар бар бит инде безнең. Шундый кешеләр, мәсәлән, уразага керсә, көн дәвамында хәле авыраеп китсә, аңа дару кабырга рөхсәт ителәме? Уразаны бозамы ул?
Нәрсәдә хикмәт? Уразаны һәрбер кеше йоткан әйбер боза ала. Хәтта ки ризык кына түгел, әгәр кеше белә торып, менә мин таш кабай, таш, таш кабасым килеп китте дип, без бит инде ташны ашамыйбыз, ул ризык түгел. Ул аны каба икән, хәтта ки дин китапларында инде безгә сөйләнелә, сәдәфне дә кабып җотты икән, аның уразасы бозылады. Шуңа без ураза вакытында бер нәрсә дә кабып җотырга тиеш түгел, хәтта ки дару дагын. Әгәр син чирлисең икән, уразаны тотмыйсың. Әгәр син Аллаһ Тәгаләне чын күңелдән яратам, менә мин уразаны тотам, үзең үзең үзең интектереп, җафалап, менә бу уразаны тотып, даруны кырыйга куеп, ниндидер бер баһадирлык күрсәтергә телисең икән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә туры әйтә, мондый әйбер Аллаһка кирәк түгел ди. Кыланмагыз ди, үзегезне интектермәгез ди, тота алмыйсың икән, тотма ди. Шуңа тагын ураза вакытында даруны сусыз да эчәргә ярамый. Шул менә таблетканы кабырга ярамый беркайчан дагын инде. Шуңа дагын Рамазан ае бик әһәмиятле ай һәм аңа кеше керергә тели икән, катнашырга тели икән бу зур гамәл гыйбадәттә, аның беренче шарты исәнлек-саулык булырга тиеш. Исәнлек-саулык юк икән, уразаны ул үз өстенә йөкли алмый шул.
Һәм инде уразаны ай буе тота алмаган кешеләргә менә кайбер галимнәр китапларда язалар, Өч көн башында, өч көн уртасында, өч көн ахырында тотарга ярый дип. Бу мәсьәлә буенча. Әйе, бу бик кызык мәсьәлә инде. Э, ничек әйтергә? Без бит инде э, совет чорында динсезлек вакытында торга торга туры килде. Теге авылларда да дин булса, шәһәрдә инде ул бик аз булды. Кешеләр инде дини йолалардан бик ерак булдылар. Менә әбиләр сөйли бит инде кем Ураза тотып караса, андый кешеләрне көчләп су эчертәләр иде, көчләп ашаталар иде. Һәм без 90 нчы елларда, 2000 нчы елларда шундый чорга эләктек, кайчан бер төркем халык дингә ашыга-ашыга килде, икенчеләре диннән бераз җырагаеп, куркыбрак карап торды. Шуңа да гына инде 90 нчы елларда муллалар бик хитр гына иттереп уйлап чыгардылар шундый Бер юлны ул өч көн тотып кара син, башында өч көн тотып кара, уртасында өч көн тотып кара, ахырында дип майлый-майлый гына кешеләрне менә бу ураза гыйбадәтенә чакырдылар. Һәм моның максаты нәрсәдә? Өч көн ураза тота алсаң, син аңлыйсың, авыр түгел икән бит ул ураза. Чөнки беренче өч көн иң авыры. Аннары бик җиңел бара ул. Шуңа тагын өч көнне тотып караган кеше сорау бирә гадәттәгечә. Моның бит бер авырлыгы юк. Дәвам итсәм буламы? Һәм без инде, муллалар, шул вакытта майлап, матур иттереп җибәрәбез. Тотыгыз! Һәм кеше кем өч көн башында, уртасында, ахырында тотып карый, Әкренләп кенә бер елдан, ике елдан, өч елдан, гомумән, уразаны тулаем рәвештә ай буена тота башлый. Ләкин китапларда, дин китапларында андый мәсьәләне без таба алмыйбыз, бу теге халык арасында таралган бер, ничек әйтеп китик инде, кызыклы мәсьәлә генә булып тора.
Уразаны беренче тапкыр тотучыларга ниләр киңәш итәр идегез? Уразаны беренче тапкыр тотучы кешеләргә мин киңәш итер идем, яхшы иттереп инде э, сәхәр ашарга. Чөнки әгәр син э, физик хезмәт белән эшең бәйле икән, ул вакытта теге иртән су җотып кына, бер-ике җимеш кабып кына көне буе басуда, каядыр стройкада, ниндидер авыр эштә эшләп йөрүең бик авыр булачак. Шуңа тагын Аллаһ Тәгаләгә без күңелебезне тапшырабыз инде, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллибез, әмма иртән ризык капмыйча, сәхәр ашамыйча мондый зур гамәл-гыйбадәткә керү ул наданлык була. Хәтта ки Мөхәммәд пәйгамбәребез галәйһиссәлам ул да әйткән, Аллаһының рәхмәте ул ди, сәхәр иртән ашагыз ди. Көн дәверендә көчегез булсын, көн дәверендә хәлегез булсын дип, шуңа тагын кем беренче мәртәбә керә, ул кешеләргә әйтәсем килә, сәхәрне ашагыз, ифтарны кич белән инде артык нык кылмагыз, чөнки күбрәк ашалынса, ул инде ашказанына зарарлы да булырга мөмкин, гастритка да китерергә, төрле чирләр, авыруларга тагын Без Рамазан аенда үзебезнең ашау, эчү һәм инде ашамлыктан, эчемлектән тыелу чорларыбызны нормировать итәргә кирәк. Артык нык интектергә дә түгел, артык нык иркәләргә дә кирәкми ифтар вакытында. Ул бик тәген мөһим булып тора. Һәм инде аеруча нәрсәне әйтәсем килә, кем беренче мәртәбә уразага керә, ураза инде ул, хөрмәтле туганнарым, диета гына түгел, ашамлык, эчемлектән генә тыелу түгел, ураза ул Аллаһ каршында булган безнең бурычыбыз булып тора, гамәл, гыйбадәт булып тора. Шуңа тагын үзебезне Аллаһ каршында ничек тотабыз икәнлегебезне, Аллаһ каршында безнең ничек сөйләүләребез, ничек безнең инде кешеләр белән булган мөнәсәбәтебез шушы Рамазан аенда, без аны бик инде тирән иттереп карап торырга тиешбез. Чөнки Мөхәммәд галәйһиссәлам безгә әйтте, беләсезме ди, шундый кешеләр бар ди, көне буе ураза тоталар ди, әмма уразалары кабул булмый ди, аларның көне буе тоткан уразалары ашамлык белән эчемлектән тыелуга гына әйләнә ди. Мөхәммәд пигамбәребезнең дуслары сорый, нинди кешеләр ул, ди, һәм Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтә, Ул, ди, ашамлык белән эчемлектән тыйган кешеләр үзләрен, ди, әмма бозык сүзләр сөйләделәр, ди, кешеләрне үпкәләттеләр, кешеләрне кимсеттеләр, мондый уразадан Аллаһ Тәгалә бер дә генә ихтыяҗ юк, ди. Хәзрәт, ә менә кешедән ураза тотасыңмы? дип сорарга ярыймы?
Чынбарлыкта да Мөхәммәд галәйһиссәлам бу мәсьәләне безгә тыйды. Нигә? Чөнки ул әйтте, Бар, ди, безнең гамәл-гыйбадәтләр, ди, кешеләр белән бәйле булган, мисал өчен, садака бирү, ярдәм итү, ничектер бер-береңә игелек күрсәтү. Ә бар, ди, Аллаһ белән кеше арасында булган мөнәсәбәт. Һәм ураза ул кеше белән Аллаһ арасында гына. Шуңа тагын кешедән килеп сорап йөрергә, Синең Аллаһ белән анда мөнәсәбәтең нинди, синең уразаң бүген бармы, юкмы? Ул бик әдәпсезлек булып чукланыла дин тарафыннан.
Һәм ураза тотканда ялгыш берәр тамчы ризык куып куйсаң, ул очракта нишләргә? Уразаң бозылган буламы инде? Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтә, ураза вакытында ялгыш ризыкны каптың икән, әстәгъфирулла дип әйт, ди, әмма кайгырма, чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге сиңа, ди. Чөнки онытып яисә белмичә эшләнгән эшнең гөнаһа дип исәпләнүе юк. Бу Аллаһының бүләге булып тора. Теге кайсыберләре инде Алланың бүләге дип, тәлинкә-тәлинкә ашлар ашарга ашагалар. Юк, бер тамчы ялгыш каптың икән, Аллаһ кичерә. Менә инде күбрәк ашый башласаң, юк, алай ярамый. Аллаһ Тәгалә бер тамчыны гафу итәр, но күбрәк кирәкмәс. Һәм хәзер менә төрле фикерләр йөри инде, берәүләр әйтә, ураза килеш мунча да керергә ярый икән ди, берәүләр әйтә, юк икән ди, менә уразалы кешегә чәч кисәргә, тырнак кисәргә, теш чистартырга мунча керергә ярыймы гомумән? Әйе, уразалы кешегә мунча да кереп чыгарга ярый, теш тә чистартырга ярый, тырнак та кисәргә ярый, чәчне дә кисәргә ярый, бернинди дин тарафыннан тыю моңа юк. Безгә ураза вакытында су эчәргә ярамый, ризык ашарга ярамый. Әмма элек инде әйтәләр иде, мунча керергә ярамый. Нигә? Чөнки кайсыбер кешеләр мунчада бик каты тирләп, үзләрен бик каты хәлсезләндереп, ялгыш суда эчеп куярга мөмкиннәр. Һәм бу инде үзенчә бер страховка кебек теге. Лучше син мунчага барма. Барсаң, ялгыш суда эчеп җибәрергә мөмкинсең. Һәм инде әгәр син мунчага барып хәлсезләнеп чыгасың икән, кич белән бит әле синең таравыйхта торасы бар, синең хәлең дә калмыйчак. Шуңа тагын, әгәр көчең хәлең җук икән, мунчага барып йөрү кирәкми. Әгәр синең көчең хәлең җитә икән, тиз генә кереп юынып чыгуны берсе дә тыймый. Ә теге каты иттереп, чабына-чабына, бер-ике сәгать мунча кереп, Рамазан аенда үзең-үзең интектерү ансы кирәкмәс, һичшиксез. Җиңелчә генә коенып чыгу тыелмаган.
Һәм соңгы соравым, фитра садакасы. Фитр садакасы, ул инде Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам безгә аңлатып китте. Кеше ди, Рамазан аенда шушы 29-30 көн дәверендә ураза тота ди. Һәм ураза вакытында ялгыш, кемгәдер катырак та әйтергә мөмкин, кемнедер инде үпкәләтеп тә, кимсетеп тә алырга мөмкин ди. Шуңа тагын Рамазан аенда булган бөтен Гөнаһларны юыр өчен, бөтен койрыкларны бетерер өчен, Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтә, Рамазан аеның ахырында фитра садакасы бирегез, ди. Шуңа тагын без, гадәттәгечә, инде шушы фитра садакаларын тапшырабыз, Рамазан аенда булган хаталарыбызны җуыр өчен, инде чистарга, пакъларга дип. Һәм инде гадәттәгечә ул безнең элеккеге юл алга карасаң, бирелгән бодай белән, төрле ризыклар белән шулай бит анда гарәп илләрендә инде алар биргәннәр хәтта хөрмә белән, катык белән дә, ләкин безнең якларда гадәткә кереп китте фитр садакасын акчалата бирергә. Нигә? Чөнки кемгәдер син бодай бирергә мөмкинсең, кирәкме ул бодай? Кемгәдер син Хөрмә бирергә мөмкинсең, кирәкме аңа ул хөрмә, кирәкме аңа, мисал өчен, карабодай, шулай бит, дөгеме анда. Шуңа да гадәттәгечә без татар якларында инде 30-40 ел дәверендә фитр садакасын акчалата бирәбез. Ким дигәндә инде ул 150 сум, быел безнең мөфтият әйтте, ул бодай бәясеннән булырга тиеш. Һәм инде күп дигәндә ул, әгәр син бай, хәлле кеше икән, ул вакытта фитыр садакасын 800 сумнан бирәсең. Кайсыберләр аптырыйлар инде, ничек инде ул мондый акча куярга, бәя куярга була? Нигә? Чөнки фитыр садакасын беренче мөселманнар кемнең хәле көче булган хөрмәдән биргәннәр. Ә хөрмәнең без бәясен беләбез, ул бер килосы 700-800 сум. Шулай бит яхшы хөрмәнең. Бар инде бодай бәясе. Бодайның без беләбез инде килосы, ул бик тәген арзан. Шуңа тагын кем көче хәле бар, ул кечкенә фитра бирә, ә кем көче хәле юк, ул кечкенә фитра бирә. Кемнең көче хәле бик яхшы, ул инде яхшы затлы фитр садакасын бирә. Һәм бу фитр садакасы, без беләбез инде, ул мәчет хисабына бармый беркайчан да, без аны мәчеттә ящикка җыйсак тагын, соңыннан шушы акчаларны җыеп, мескеннәргә продуктовый набор алып таратабыз инде. Безнең менә шушы Мөшбикә мәчетендә, безнең списокта унбиш кеше бар, шушы унбиш кешегә пакет-пакет җыештырып, әби-бабайларга, инвалидларга, авыр хәллеләргә һәм инде төрле Тормышында мәшәкать, кайгы кичергән гаиләләргә без менә бу фитыр садакаларын соңыннан мәчеттән тапшырабыз инде. Үткән елны менә әйтеп киткәнчә, ун мең, унбер мең тирәсе җыелды. Без шул унбиш пакет җыештырып, бу гаиләләргә таратып чыктык инде. Әлхәмдүлилләһи шөкер, Аллаһ Тәгалә разый булсын, безнең авылдашларыбыздан кайсылары менә бу фитыр садакаларын тапшырдылар һәм Аллаһ Тәгалә инде быел дагын бу фитыр садакасында катнашучы туганнарга үзенең рәхмәт-бәрәкәтләрен насыйп әйләсен. Амин, шулай булсын. Рәхмәт яусын, хәзрәт, бик аңлаешлы иттереп сөйләдегез. Һәм инде, хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшереп китәм, бүген без Чирмешәннең Мөшбикә мәчетендә кунакта Хәбир хәзрәт белән әңгәмә кордык.